עס קומט אריין א מעסעדזש אין א נייעם, א בחור פארציילט אזא מעשה. איך וויל ענק זאגן די אמת, איך פלעג כסדר הערן די מעשות, יעדן טאג א פרישע מעשה, א פרישע בעל מספר. אין די אונטערשטע חלק פון מיין מח, אין די סאבקאנטשעס, האב איך קיינמאל נישט געגלייבט. נע! אזויפיל מעשה איז דא אויף שמירת עיניים, עפעס שטימט נישט. יעדן טאג א פרישע מעשה, און געוויסע טעג איז דא צוויי מעשות, דריי מעשות, עפעס מאכט נישט קיין סענס, איך גלייב נישט, דאס קען נישט זיין אמת. ביז דער טאג איז אנגעקומען. דער בחור פארציילט אויף זיך, איך בין געווארן געפריווט מיט א נסיון, דער אייבערשטער זאל אפהיט קיין שום איד זאל דאס נישט וויסן, איז דער ענין פון חולי נופל, דאס הייסט סידזשערס. פלוצלינג פון איין מינוט צום צווייטן, כ'קען זיין אינמיטן ישיבה, אינמיטן די גאס, זיין אין א געשעפט, און כ'געב א פאל צאם, און ס'איז, ער זאגט אז ער פילט טעם מיתה, כפשוטו. ממש מ'פילט ווי מ'שטארבט, ס'בזיונות, ס'בושות, ס'קאסט כוחות. ער זאגט. כ'האב פרובירט אלע מיטלען, מיינע עלטערן האבן מיך גענומען צו די דאקטער, יענע דאקטער, גארנישט האט נישט געהאלפן, קיין שום מעדיקעישן, קיין שום טריטמענט, און איך בין זייער צובראכן, זאגט דער בחור, מען דארף פארשטיין, א בחור אין די יונגע יארן, די בחור'ישע יארן, דורכצוגיין אזא נסיון איז נישט גרינג, ער הערט איין נייעם, און ער הערט איין מעשה, און ער הערט נאך א מעשה, פלוצלינג קומט אים אריין א מחשבה אין זיין קאפ און ער טראכט, געב א קוק. יו נאו וואט, לעטס גיוו איט א טשענס, לאמיך עס פרובירן, לאמיך געבן א טשענס. ער גייט פרובירן, ער זאגט ער האט גענומען אויף זיך א קבלה, ער זאגט נישט וואס די קבלה איז געווען, א שווערע קבלה, דאס זאגט ער, א קבלה וואס האט געקאסט כוחות, ס'האט געקאסט נפש, ס'האט געקאסט בלוט, צוויי וואכן אריין אין די קבלה. ער קומט אהיים, זיין טאטע רופט אים אריין אין די ספרים צימער, זיין טאטע כאפט אים אן ליבליך און זאגט אים, זאלסט וויסן, איך האב פאר דיר גוטע נייעס. טא וואס איז גוט? וואס גייט פאר? וואס איז געשען? כ'האב היינט באקומען א פאון קאל רענדאמלי פון איינע פון די דאקטוירים ווי אונז זעמיר געגאנגען, און די דאקטער זאגט מיך אז ס'איז דא עפעס א נייע טריטמענט, וואס אונז גיימער אנהייבן טריטן פאר מענטשן וואס גייען דאס דורך, אונז האבן דעסיידעט אז מען גייט עס די ערשטע טרייען אויף דיין זון, און דער בחור האט נישט פארציילט פאר זיין טאטע אז ער האט צוויי וואכן צוריק גענומען א קבלה שמירת עיניים, און דער בחור איז געווען מורא'דיג פרייליך און מ'איז געגאנגען צום דאקטער. דער בחור רעדט אויף די עיניים ליין מיט די דערשטיקטע קול, און ער זאגט ער וויל איבערבעטן פארן נישט גלייבן ביז היינט אין די מעשות. די מעשה איז מיט מיך געשען זאגט ער, איך בין דער געווען וואס האט קיינמאל נישט געגלייבט, אבער למעשה די מפתח, די שליסל, וואס עס האט זיך געעפנט אין מיין פערזענליכע לעבן דורך שמירת עיניים, האט מיך געטוישט מיין גאנצע בליק און כ'האב געזען אז יא, שמירת עיניים איז די שליסל.